וואויל איז א מענטש וואס לייגט אריין שכל אין א דל. וואס איז א דל? וואס איז א ארעמאן? מענטשן קוקן א ארעמאן, ער האט נישט קיין געלט. א עושר האט געלט. וואס איז געלט? געלט איז נישט קיין עשירות, און נישט געלט איז עניות, און נישט קיין עניות. נישט געלט איז נישט עניות. דו קענסט נישט באצאלן דיין רענט, דו קענסט נישט באצאלן דיין קאר, דו קענסט נישט באצאלן דיינע טיקעטס, ביסט געפארן אויף יום טוב, ביסט נישט ארעם, דאס איז נישט די אפטייטש פון ארעם אין די תורה. דער קאווערט זיך, ער האט שוין אוועקגעלייגט פאר דעם קומענדיגן חודש, פאר זיין קרעדיט קארד, פאר זיין רענט, און די גראסעריס, ער האט אלץ אזא זאך עס זאל אריינלייגן, זאל זיין קרעדיט, און די שכר לימוד איז שוין באצאלט פאר א גאנצע יאר, און די קעמפ איז שוין פאר קומענדיגע יאר באצאלט. דאס איז נישט די אפטייטש פון רייך. ער האט געלט, ער צאלט אויס, ער האט נישט קיין געלט צו קענען באצאלן. וואס איז רייך וואס איז ארעם? זאגט די הייליגע רבי עניות איז די דעת, אין עניות אלא מן הדעת. אז דער מענטש איז א פארלוירענער, א מענטש שפירט זיך אליין, ער פארגעסט פון די אמונה, פארלירט די בטחון, הייבט אן דאגה'נען וואס עט זיין, דאס מיינט ארעם. קענסט האבן א סעיווינגס, קענסט האבן אוועקגעלייגט מיליאנען, אויב דו שטייסט אין די קטנות הדעת וואס גייט זיין, וואס גייט זיין, וואס גייט זיין, און וואס וועט זיין, און די וועלט איז אזוי שרעקעדיג די וועלט, און דו פארגעסט פונעם אייבערשטן, דאס איז די גרעסטע רחמנות, עיין רחמנות גדולה מזה זאגט דער רבי, נישט דא קיין גרעסערע רחמנות, קוקסט אן א מענטש, ער איז סעטעלד, ער איז סעטעלד, וואס מיינט סעטעלד? וואס מיינט סעטלד וועלאז? האט א שיינע קאר, זייער שיין, כ'פארגין עס אים. ער האט א דרייוועי, זוכט נישט קיין פארקינג, כ'פארגין עס אים. ער האט האט א הויז, בקיצור פרעג נישט וואס טוט זיך דארט, כ'פארגין עס אים. ער האט א געבויטע סוכה, ער האט א אינדאר, ער האט אלעס. פיין, דאס אז דער מענטש לעבט נישט מיט אמונה איז ער א גרויסע רחמנות. די רבי, מורא'דיגע זאך אשרי המעש כלל דל, די גרעסטע זאך איז אז מען רעדט צו א מענטש, דאס איז די הייליגע ארבעט פון די הייליגע מפיצים, מען גייט ארום און מען טיילט ספרים און מען טיילט קונטרסים און מען לייגט גליונות און מען רעדט מיט א מענטש, מען מחזק א מענטש, מען שמייכלט צו א מענטש, זאגט די רבי, א מענטש קען זיך אליין נישט ארויסנעמען פון קטנות המוחין, א מענטש איז די גרעסטע מענטש וואס קען פאסירן, מען האט דא מעשה'ס פון צדיקים קדושי עליונים שרפי מעלה, כ'בין אריינגעפאלן אין קטנות המוחין. וואס איז די עצה צוצוקומען צו גדלות המוחין? אז דו רעדסט צו א צווייטן, דו ברענגסט אריין א צווייטן אמונה, מסורה גם.